Zënter genee engem Jor ass den Etienne Schneider mëttlerweil Wirtschaftsminister. Hie kuckt op e beweegte Start zréck. Op der enger Säit war et en extrem interessant Joer, extrem gefëllt mat ganz villen Aktivitéiten, vu Wirtschaftsmissiounen iwwert eng ganz Rei Aktivitéiten hei, mee dann deem méi soll ech elo mol dee méi negativen Deel, war eben dee mat deene Problemer, déi mer haten an der Industrie. Ech denken un Rodange, Schëffleng, Arcelor-Mittal. Ech denken un LuxGuard, wou mer e schwéieren Dossier haten, wou mer awer trotzdem herno eng Solutioun fonnt hunn. Ech denken awer och un Hyosung, déi zougemat hunn. Dat sinn natierlech Saachen, déi ee belaaschten. Anerwäerts kuckt den Etienne Schneider awer och zefridden op eng Rei méi positiv Chantieren. Déi wichteg Kompetitivitéitspolitik dann, dat ass eng wou all d'Ministeren hëllefe musse seet hien, ma déi vill zitéiert kuerz Weeër géifen nach funktionéieren. Ech muss soen, datt ech eng ganz gutt Erfahrung gemat hunn an deem Regierungsrot a sech, wou een direkt konkret Problemer mat sengem Kolleg aus engem anere Ressort kann diskutéieren, wou ech direkt ka mat engem Marco Schank e Sujet undiskutéieren, mat engem Claude Wiseler, mat engem Jean-Marie Halsdorf oder aneren, an dat ass flott, dat ass de Prinzip nach ëmmer zu Lëtzebuerg vun de klenge Weeër, dee funktionéiert nach, och wann en net méi esou gutt funktionéiert wéi an der Zäit, mee d'Ëmfeld, an deem mer liewen, ass natierlech och alles méi komplizéiert ginn. Et sinn eng ganz Rei Oplagen, déi aus dem Ausland kommen, déi vu Bréissel kommen, déi musse respektéiert ginn, sou datt et net méi alles esou einfach ass wéi fréier. Mee mir mussen awer kucken, Et ginn eng ganz Rei Stellschrauwen, un deene mer kënne schaffen. Den Etienne Schneider da mécht sech Suergen, datt net genuch jonk Leit de Wee an d'Politik fannen. Fir heirun eppes ze ännere gesäit hien e puer Weeër. Deen ee Wee ass, mengen ech, dee vun de Cumule vun de Mandater. Do muss ee wierklech eng Rei Saache limitéieren, fir datt et méi Poste gëtt. Wann Dir kënnt Buergermeeschter sinn, Deputéierte sinn an nach x aner politesch Mandater, dat ass a mengen Aen net gutt. Ech si och iwwerzeegt, dass een als Minister net méi wéi zwee Mandater soll maachen. Ech menge generell muss mer eise politesche System esou reforméieren, dass et deene Leit, déi interesséiert sinn, och erlaabt an iergend engem akzeptabelen Zäitraum eng Kéier zu engem Mandat ze kommen. Wann uewen ni ee réckelt, wann uewen ni e Mouvement ass, da kann vun ënnen ni een noréckelen. A wa vun ënnen ni een noréckele kann, da froen déi Leit sech natierlech, déi eventuell interesséiert wären eppes ze maachen, firwat se sech da solle lancéieren, wa se 20, 30 Joer mussen op sämtlech Dëppefester goen, fir vläit iergendwann eng Kéier an d'Chamber ze kommen, dann ass dat net schrecklech reizvoll an net schrecklech interessant. An ech fäerten, dass eis do eng ganz Rei Talenter verluer ginn, déi d'office soen, Nee, dat do dinn ech mir, dinn ech mir net un. Vum héije Beamten am Wirtschaftsministère zum Wirtschaftsminister, wat huet sech do geännert? Perséinlech huet haaptsächlech dat geännert, datt ee kee Privatliewe méi huet. Also ofgesi vun deenen onméiglech laangen Deeg an deenen inexistente Weekender, well een awer permanent erëm muss iergendwou eng Ried halen oder iergendwou hifléien oder iergendwou Leit empfänken. Fräizäit ass extrem, extrem minim an d'Privatliewe gëtt et net méi, well een éischtens emol iwwerall erkannt gëtt. an awer e bësse muss dann oppassen, wou een ass, wat ee mat weem wou diskutéiert, ween eventuell am Restaurant niewendru sëtzt an nolauschtert. Dat ass zu Lëtzebuerg relativ sensibel, mee bon, och do winnt ee sech mat der Zäit drun.